De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an dëser neier Episod vu Méi wéi Sex, dem Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ella! Wanns du lo schwanger wiers, wat giffs de maachen? Boah, fir d'éischt emol eng Kéier sou richteg panikéieren an dann guer keng Ahnung. An du? Verständlech, dat mam panikéieren maan ech och all Kéiers, beziehungsweise all Kéiers wann ech Angscht hunn dass ech schwanger sinn. An dann giff ech mer wahrscheinlech ukucken wou a wéi ech eng Ofdreiwung kéint kréien. well zu dësem Zäitpunkt kann ech nach eng Ofdreiwung kréien an an Holland an zu Lëtzebuerg ass nach keen, dee mer dat wëll forthuelen. An ech hoffen och, dass dat esou bleift, wa mer eis d'Welt ukucken an zum Beispill a Pole kucken, an d'United States kucken, op aner Länner an der Welt kucken, wou d'Recht op Schwangerschaftsofbroch grad massiv ageschränkt gétt. Bon, eemol eraginn, Ella! Wat bedeit Schwangerschaftsofbroch an d'Recht op Schwangerschaftsofbroch fir dech? Wous du lo iwwer dech informéieren, wous du kanns e Schwangerschaftsofbroch maachen, geschwat hues, hunn ech mech erëm zeréck drun erënnert, wéini mir am Fong als éischte Kéier esou richteg bewosst ginn ass, wéi wichteg déi Rechter sinn, also um eegene Leif. Ech mengen, am Kapp wousst ech et scho laang, mee dann hunn ech et och wierklech gespuert. An dat war déi éischt Kéier, wou bei mir beim Sex e Kondom futti gaang ass. Deemols war ech och nach net op hormoneller Verhütung, dat hunn ech dann och direkt dono geännert. Mee de Kondom ass futti gaang an ab do konnt ech dann definitiv och Schlofe vergiessen. Ech hu mir schrecklech Suerge gemaach an dausend Apdikten a verschidde Méiglechkeete fir d'Pëll dono gegoogelt. Also do ware mer jo dann nach net bei der Fro, ob ech eng Ofdreiwung misst maachen, mee et war éischter dann, wéi kann ech eng Ofdreiwung vermeiden. Wéi eng Pëll wierkt am beschten, no wéi engen Zäitspänn, also do ginn et jo verschiddener, ech krut dann deemools Stella One, déi ka jo nach 5 Deeg duerno wierken, mee et ginn der awer och wou een manner Zäit dofir huet an ech ech war wierklech wierklech panikéiert an mäi Partner war natierlech elo och net frou doriwwer an hie war definitiv besuergt, dass ech es mir sou e Kapp maachen an e wollt elo och net, dass ech do stonnelaang de Miese bauen. well mir eben an der Nuecht elo absolut näischt dogéint maache konnten an ech mengen hie wollt mech versécheren a berouegen an dat huet iwwerhaapt net geklappt an do ass mir dann an deem Moment wierklech sou dee groussen Ënnerscheed bewosst ginn an ech hunn dat sou onfair fonnt, dass dat Ganzt einfach komplett aner Implikatioune fir mech hat wéi fir hien, well och wann hien dat elo ni gemaach hätt, Hien hätt kéinten iwwert all Bierger sinn, soubal ech da wierklech schwanger sinn. An et war och net seng physesch an mental Gesondheet, déi eventuell entweder duerch eng Ofdreiwung oder duerch eng Schwangerschaft op d'Spill musse gesat ginn. An dat ass natierlech net seng Schold. An hien huet just probéiert, mir ze hëllefen. Mee do hunn ech eebe wierklech fir d'éischte Kéier um eegene Leif gespuert, dass am Fong Mënschen, déi net dovunner betraff sinn, absolut keng Plaz an deenen Debatten hunn, well einfach net dat selwecht um Spill steet. Jo, dat verstinn ech. Mengs hunn déi Gefiller och hensdo mat Partnerpersounen déi keen Uterus hunn an net kënne schwanger ginn an déi immens verständnisvoll sinn an trotzdem ass et eng aner Situatioun. An wa mer scho beim Thema sinn, Mënschen ouni Uterus déi absolut näischt domat ze dinn hunn, dann si mer beim Thema Lëtzebuerg an beim Thema Ofdreiwung. Fir déi déi et déi leschte Méint net matkritt hunn, Et gouf vill Diskussioune ronderëm d'Thema Ofdreiwung an d'Verfassung, Recht op d'Ofdreiwung an d'Verfassung, Fräiheet, wéi d'DP an d'CSV et léiwer soen, op Ofdreiwung an d'Verfassung. An dat huet nawell zimmlech vill Gemidder erhëtzt. An doriwwer Wëlle mir haut mat nees schwätzen, Ella? Yes!
Ech géif et awer vläicht nach wichteg fannen, éiert mer zum heutegen Zäitpunkt kommen, fir vläicht bëssen an d'Geschicht ze tauchen, fir ze kucken, wou déi heuteg Konditiounen hierkommen. Kanns du eis do weiderhëllefe, Robin? Ech wollt grad soen, glécklecherweis fir iech all hunn ech mech dorop preparéiert. Firwat maache mer dat? Mir hu schonn eng Kéier eng gréisser Episod opgeholl, dat war d'Nummer 138, zum Thema Fraebeweegung a feministesch Beweegungen zu Lëtzebuerg. Dat war deemools mam Ada vum Kënschtler innekollektiv Richtung 22. An trotzdeem ass et wichteg, well déi ganz Debatt zu. Ofdreiwung an d'Verfaassung, déi ass nawell och relativ vun der Geschicht informéiert. Ech halen dat hei kuerz. 1879, dat heescht am 19. Joerhonnert, gouf et am Code pénal e komplett Verbot vun dem Schwangerschaftsofbroch an deen huet zwee bis fënnef Joer Prisong virgesinn fir all Persoun, déi schwanger ass an ofdreift an och nach vill méi héich Strofe fir Persounen, déi bei der Ofdreiwung assistéieren. An An den 1978er, dat heescht 100 Joer dono, gouf dat Recht dann no ganz vill Drock vun der Lëtzebuerger Fraebeweegung liberaliséiert, vun där deemoleger, bah, éischter Regierung ouni csv. An do gouf et immens vill Resistenz dergéint, grad vun de Katholiken a vu kathoulesche Verbänn, déi sech iwwregens och net nëmme géint Ofdreiwung, mee och am selwechten Otem géint Verhütung staark gemaach hunn. 1978 gouf et dunn awer, wéi gesot, no ganz villen a laangen Diskussiounen bëssi reforméiert an et war net méi streng verbueden, mee et war awer nach ëmmer kriminaliséiert an et goufe gewëssen Ausnamen, zum Beispill wann den Embryo krank war

a Kraaft getrueden an dat heescht mëttlerweil däerf ee bis 12 Wochen ofdreiwen, stroffräi, a mat enger Pëll däerf ee bis 7 Wochen ofdreiwen an et muss een net méi an eng Berodung. Et gëtt just nach eng Ënnersichung fir halt d'Schwangerschaft festzestellen. Et gouf och ëmmer eng verpflichtend Waardezäit vun 3 Deeg tëscht der Determinatioun vun der Schwangerschaft vun engem Dokter an ee d'Ofpräiwen kéint virgeholl ginn. Do gouf elo 2025 e Gesetzesprojet abruecht fir deen ofzeschafen. An dann, wat och wichteg ass fir eis Mineur-Nolauschterer, innen, a wat ville Leit net bekannt ass, fir Mineure gëtt et och e Recht op Ofdreiwung, an entweder brauch een d'Averständnis vun engem Elterendeel oder vun der Autorité parentale, also wann een e Virmond huet, oder et huet een och d'Recht, fir dat geheim ze halen, an da muss een eng, dat nennt sech personne de confiance, matbréngen, dat heescht eng erwuesse Persoun, där ee vertraut an déi ee begleet an déi op een oppasst, an dat muss net en Elterendeel oder iergendwéi e legale Vormund sinn, an da mussen Elteren net astëmmen. Allerdéngs mussen Mineuren duerch eng Berodung duerchgoen an och méi streng Fristen anhalen. An trotzdeem, Et ass méiglech fir Mineure vir ofzedreiwen, ouni datt Elteren dovu wëssen. Dir kënnt Iech zum Beispill un de Planning Familial wenden, falls eng Kéier een oder eng vun eisen Nolauschterinnen oder eng befrënnte Persoun an där Situatioun wier. Heizou fannt dir och nach méi genau Informatiounen am Kelly senger Rubrik zum Thema. Do ass dat Ganzt och nach eng Kéier ganz kloer ausgeluecht, falls dir méi Informatioune wollt. Villmools Merci fir déi Additioun. Sou, lo wäre mer da beim Stand vun haut. Wéi gesot, mir hunn e liberaalt Ofdreiwungsgesetz. Eis Regierung gëtt net midd dervun, fir ze betounen, wéi dat eent vun deene liberaalsten an Europa wier. Ella, wat ass do lo am leschte Joer geschitt? Dann giff ech eis fir d'éischt enker zréck an de Mäerz 2024 huelen, well do gouf Frankräich dat éischt Land wat d'Fräiheet fir eng Schwangerschaft ofzebriechen an hir Verfaassung rageschriwwen hunn. Robin, weess du wisou dat esou war? Dat war deemools ënnert, bah, deene globale Beweegunge fir d'Recht op Schwangerschafts-, beziéungsweis den Zougang zu Schwangerschaftsofbréch, Ze beschränken. 2020, 2021 hu mer dat a Pole gesinn, mee ech menge wat nach an eiser westlecher Welt méi eng Impressioun gemaach huet, war d'Roe v. Wade Urteel aus de United States. E klenge Recap, dat war en Urteel vum iewegste Geriichtshaff, wat am Fong Wéi gesot, an de States ass et e bëssi anescht, wou den ieweschte Geriichtshaff, de Supreme Court, decidéiert huet, dass et e Recht op Ofdreiwung géif ginn an de United States. An den ieweschte Geriichtshaff huet dat am Summer 2022 gekippt. Wat dat bedeit ass, dass et an de United States juristesch kee Recht op Ofdreiwung méi gëtt. Wat ass duerno geschitt? Ganz vill States hunn den Accès zur Ofdreiwung en immens restriktéiert oder souguer komplett verbueden, deelweis och a wierklech medezinesch noutwennege Fäll. Dat heescht, wa mer iwwer ektopesch Schwangerschaften, dat heescht Eeleiterschwangerschafte schwätzen, déi liewensgeféierlech sinn, deelweis och souguer a Fall vu Vergewaltegunge vu Mannerjäregen, An dat huet fir zimmlech grouss Schockwellen an der Welt gesuergt an dorop huet déi franséisch Politik reagéiert an huet am Fong aus preventive Grënn decidéiert fir de Schwangerschaftsofbroch an der Verfaassung ze verankeren, d'Fräiheet op e Schwangerschaftsofbroch an der Verfaassung ze verankeren, fir datt dat net méi esou einfach kéint vun enger neier Regierung mat enger einfacher Majoritéit Reckgängeg gemaach ginn, vue dass zu deem Zäitpunkt Macronisten kann ee vill kritiséieren, typesch Liberaler si se awer ganz fir esou déi individuell Rechter vun der Fra wéi Ofdreiwung a vue dass d'Le Pen an de Front National, de Rassemblement National net manner staark ginn, gouf dat deemools decidéiert, fir dass déi dat net esou einfach ouni zwee Drëttel Majoritéit kéinte réckgängeg maachen, well zu deem Zäitpunkt gouf et am franséische Parlament déi zwee Drëttel Majoritéit och. An déi gëtt et zum Beispill momentan net méi. Ganz genau.
An deemools huet sech dann och eng Lëtzebuerger Partei vun deem Ganzen inspiréiere gelooss. Déi Lénk hunn nämlech eng Gesetzespropos an der Chamber deposéiert. An dës fuerdert, datt och hei zu Lëtzebuerg d'Recht op Ofdreiwung an op Verhütung soll an d'Verfassung kommen. Ech fannen dat jo mega interessant, well, klenge Spoiler Alert ahead, d'Recht op Verhütung huet et net an d'Verfassung geschafft. An ech fannen dat deng interessant, wéi dat am Fong esou anhir geet, beziehungsweise wéi dat och fir munch Konservativer net anhir geet, zumindest fir mech. Schwangerschafte verhënnere sech nu mol am allerbeschten, an deem ee verhüt an an deem ee Verhütung gutt accessibel mécht. An ech fannen dat am Fong déck interessant, dass si dat matbruecht hunn an dass dat am Laf vun deem ganze Projet fale gelooss ginn ass, well mir hunn dat och historesch gesinn, dass deemools waren d'Katholiken net nëmme géint d'Ofdreiwung, mee och géint d'Verhütung, well si dat Recht op d'Liewen an där ganzer Diskussioun am Fong och, jo, zum Sperma am Kondom extended hunn. A wa mir da elo schonn iwwer spezifesch kathoulesch Meenunge geschwat huet, een anert grousst Evenement an der ganzer Debatt war, wou de Kardinol Jean-Claude Hollerich vu Lëtzebuerg sech op rtl geäussert huet zu der Debatt a gesot huet, datt et en trauregen Dag fir eist Land wier, wann d'Recht, Op Ofdreiwung an d'Verfaassung kënnt. Dat erënnert mech un dat wats du um Ufank vun der Episod gesot hues, en ale wäisse Mann ouni Uterus huet grouss Meenungen. Bon, déi Kritik bäisäit, dat ass natierlech en ligne mat der historescher an aktueller Ligne vun der kathoulescher Kierch wann et ëm Ofdreiwung geet, déi ganz Konzeptualisatioun vun d'Liewe fänkt u bei der Empfängnis a mir mussen dat Liewen onbedéngt schützen. An dat huet jo och deemools nawell fir e relativ grousse Radau gesuergt, datt de Jean-Claude Hollerich dat esou gesot huet. E huet nämlech net nëmmen dat gesot, en huet och wierklech deelweis Leit bal Mäerder genannt. A seng Wuertwal war zimmlech hefteg, wat mech éierlech gesot och iwwerrascht huet, well ech hunn hien am Fong ëmmer als zimmlech liberale Kardinol emfonnt. An Also sou fir e Kardinol war ech am Fong ëmmer relativ frou mat ëm, an dat sinn ech elo definitiv manner. Wat ech awer definitiv gutt a wichteg fannen, ass datt seng Argumenter de Prozess net ënnerbrach hunn. Also dat war och Mëtt September, wou dann déi zoustänneg Chamberkommissioun d'Gesetzpropos vun deene Lénken examinéiert huet an och verschidden Avisen, déi agereecht goufen, analyséiert huet. Also en Avis, dat ass en Dokument, wou verschidden Organisatiounen hir Stellung zu där ganzer Debatt kënnen an d'Chamber areechen. An dësem Fall war dat zum Beispill de positiven Avis vum Conseil d'État an och de positiven Avis vun der Mënscherechtskommissioun. An e positiven Avis bedeit, datt déi Kommissiounen am Fong kee Konflikt mat anere Rechtsgebungen a legalen Texter gesinn. Dat heescht, datt dat alles legal an am Aklang mat, jo, der Lëtzebuerger Justiz ass. Genau, an am Ganze goufen de Moien aacht Avisen an der Chamber diskutéiert a siwen dovunner ware fir d'Inscriptioun. A bei dëser Diskussioun de Moien hat sech och virun der Chamber eng Protestaktioun versammelt, wou verschidde feministesch Organisatiounen, wéi zum Beispill de Planning Familial, den Site Frauen an Gender an och Amnesty International vertruede waren. Eng vun deene grousse Froen, déi zum Schluss vun dëser Sëtzung nach opbliwwe waren, war, wéi mer virdun och schonn ugedeit haten, ob dat Ganzt lo soll als Droit oder als Liberté an d'Constitutioun kommen. Also d'Fro war, ob gebärfäeg Persoune lo sollen hiert Recht op oder hir Fräiheet zu engem Schwangerschaftsofbroch garantéiert kréien. Vläicht ass dat bëssi blöd, mee wat ass den Ënnerscheed? Also ech muss och éierlech zougoen, ech hunn dat Ganzt net esou staark verfollegt, vue datt ech net méi zu Lëtzebuerg sinn a vue datt ech am September grad geplënnert war an aner Gedanken hat. An dat hunn ech awer matkritt an ech weess, datt deemools 2024 och a Frankräich e grousse Sträit dozou war, ob dat Ganzt da elo e Recht op oder eng Fräiheet zu ass. An et huet sech mer net ganz erschloss, Firwat dass dat elo sou e big deal wier? Also eng ganz Rei Leit waren och der Meenung, dass et tatsächlech iwwerhaapt keen Ënnerscheed gëtt. Anerer haten awer Angscht, dass wann et e Recht gëtt, also wann een dat Ganzt e Recht nennt, dass dat dann heescht, dass Gesondheetspersonal nëmme d'Recht hätt aus Gewëssensgrënn eng Ofdreiwung ze verweigeren. Also dat geet bis elo nach zu Lëtzebuerg, dass wann s du dech un eng medezinesch Persoun wenns fir eng Ofdreiwung duerchzeféieren an déi Persoun, kann dat aus perséinlechen oder reliéise Grënn oder wëll dat aus reliéisen oder perséinleche Grënn net duerchféieren, da ka se dat verweigeren. A puer Leit duechten eeben, wa mer e Recht op Ofdreiwung hätten, dass dat dann net méi géif goen. An nach aneren ass et drëms gaangen, dass d'Recht op Ofdreiwung net soll mat Grondrechter verwiesselt ginn an dass et dofir eebe soll Fräiheet heeschen. Ech fannen et déck interessant, well am Fong ass et jo déck paradox, well grad esou Parteie wéi d'DP, déi gi sech halt als déi grouss Virreider vu ne Mënscherechter an och virun allem Fraerechter an Egalitéit a gläich Rechter a Feminismus an ne schwätze ganz vill vu Rechter. An ech fannen dat immens paradox, well d'Ofdreiwung ass am Fong eng vun deene wéinegen Domainer am Gesondheetssystem an an der Gesondheetssuerg, wou, dat Recht op Gesondheetssuerg am Fong net méi zoutrëfft. Also mir gesinn och dialektesch an der Diskussioun, an der Debatt gesi mer Ofdreiwung jo net nëmmen als Healthcare, net nëmmen als eng medezinesch Procédure, déi een entweder duerchféiert oder net, wéi ee sech och kann decidéieren, ob een en neie Knéi wëll oder net. An Do geet et dann op eemol drëm, oh nee, dann huet ee jo e Recht op en Droit fondamental. An ech si sou, jo, mee et ass jo e Recht op en Droit fondamental an et ass och eng vun deene wéinegen, wann net souguer déi eenzeg, déi mir elo afält, Prozedur, wou en Dokter däerf soen, jo, ech maachen dat oder ech maachen dat net. An dat fannen ech immens interessant, wéi am Fong iwwert dee Paradox guer net geschwat ginn ass an wéi och sou Parteien wéi d'DP, grad d'DP, sech do immens op sou enger ganz komescher Gratwanderung befannen, vun am Fong sou wahnsinneg séculaire wëlle sinn, si ware jo och déi, déi de Staat séculariséiert hunn, dat heescht vun der Kierch getrennt hunn, a gläichzäiteg awer sou déck an d'Linn vun der csv a sou eraspillen, dee ganzen Discours vun oh mäi Gott, Ofdreiwung ass keen normale gesondheetlechen Agrëff, mee dat ass eppes anescht, eppes Spezielles. An ech mengen, déi eenzeg Parallel, déi mer dozou e bëssi afält, ass sou, Transgender-Gesondheetssuerg, also wou et och immens eng Aschränkung gëtt op vun esou dem Recht op Healthcare a wou et net wierklech als Healthcare gesi gëtt, mee éischter als esou e kosmetesche Choix. An dat huet mech e bëssi queesch gemaach. Jo, dat verstinn ech ganz gutt. Fir mech schwéngt do dann och ëmmer nach esou e bëssen dat Déngens mat vun, jo, wéi s de soos, en Schwangerschaftsofbroch, dat ass eppes Fräiwëlleges an Wann s de kee Schwangerschaftsofbroch maache wollts, dann häss de einfach besser missen oppassen, dass s de net schwanger gëss, wat jo absolute Kabes ass. Jo mäi Gott, wann s de net wëlls am Autosaccident stierwen, da fuer keen Auto, mee wat ass dat da fir eng Logik?
Genau, mir kënnen d'Leit jo net zwéngen zur Abstinenz, just well wa se keng Kanner wëllen. Do si mer erëm a ganz aneren Zäiten. Jo mee ech mengen, dat ass och Deel vun dem Paradox, an ech mengen, dat ass grad Deel vun dem Paradox a Parteie wéi der csv, déi am Fong historesch an awer och sou op de Rückbänkler an am am Fundament vun hirer Partei schonn déi Idee hu vu sou, oh, mir hätte gären d'Famill, kathoulesch, heterosexuell Famill, wou Sex de Prokreatioun ass, mir schwätzen net ze vill driwwer. an du hues just Sex fir e Kand ze kréien, beziéungsweis du hues och vläit just Sex mat der enger Persoun vun dengem Liewen, mat där s de dech bestuets, a wou et dann och net esou schlëmm ass, wann e Kand ass, vläit war dat net esou gewollt, mee bëff, du muss se souwisou iergendwann hunn. An gläichzäiteg och halt bësse méi eng jonk Generatioun vun der csv, mengen ech, déi och mol ganz gäre Sex zum Spaass huet, an ech mengen, déi et och bësse méi labber gesäit deelweis, an déi dann awer trotzdem am Konflikt ass mat deenen, Valeuren. An ech fannen dat am Fong immens schued, dass an deem ganze politeschen Debatt am Fong ni dorop agaang ginn ass, mee dass ee sech da esou e bëssi do erëmgewurschtelt huet, andeem een iwwer eng Fräiheet opschwätzt, wat jo am Fong nëmmen dialektesch ass. Also si hu Méint domat verbruecht, fir driwwer ze streiden, ob se et elo en Droit oder eng Liberté nennen, obwuel all d'Verfassungsrechtler soe vu Kanner, Et ass am Endeffekt genau dat selwecht. Dat heescht, am Endeffekt kéints de souguer eventuell dech op d'Verfassung beruffen a soen, dat ass e Grondrecht. Jo, do ass jo dann och dat Argument ronderëm gaangen, datt et am Fong just drëm gaangen ass, datt eng csv, eng DP net zougi wollten, datt eng aner Partei eng gutt Idee hat an eng gutt Propos gemaach huet an datt si am Fong dann haaptsächlech ëmännere wollte fir datt et hiren Text ass iwwert dee gestëmmt gëtt an net dee vun enger anerer Partei an datt dat Ganzt am Endeffekt just Zäit kascht huet an absolut keen Ënnerscheed gemaach huet. Jo, ech fannen dat eng interessant Thees. Ech menge mir iwwerloossen et elo eisen Nolauschterer, innen, fir sech do selwer eng Meenung ze bilden, awéifern se dat gleewen oder net. Puff, leider war et dat awer net mam Jean-Claude Hollerich an mat de Droit oder Liberté Diskussiounen. Ella, wéi ass et du weider gaang? Genau, also de Schluss vun den Debatten am September war eben, dass dann d'DP d'Gesetzespropos reviséiere misst an dann sollt dat Ganzt méi spéit enker diskutéiert ginn. Dat koum dann de sechsten Oktober op en Enn, wou dann tatsächlech e Kompromiss fonnt gouf an der Institutionskommissioun vun der Chamber an et gouf sech op de Begrëff vun der Fräiheet gëeenegt. Do hu vill Leit fonnt, dass e Recht am Fong e méi staarken Ausdrock wär, eng méi staark Bekennung zu de Rechter vun alle gebärfäege Persounen. Mee schlussendlech war et da méi wichteg, dass et iwwerhaapt an d'Constitutioun kënnt, wann et och net mat deem ideale Begrëff war. An do huet dann och d'Majoritéit vun där Kommissioun fir d'Verankerung vum Schwangerschaftsofbroch an d'Verfassung gestëmmt. Just, wéineg iwwerraschend, de Fred Keup vun der adr huet natierlech dergéint gestëmmt. Jo, an den adr fannen ech och immens interessant an där ganzer Debatt, well si hunn am Fong eng zimlech ambigü. Vue an eng zimlech ambigü Stellung zur Ofdreiwungsdebatt. An am Fong war esou hiren, hir ganz Linn war esou, jo, also Ofdreiwung schonn, awer och net ze vill. Also mir maachen eis wierklech Suergen, datt et einfach ze vill Ofdreiwunge ginn an datt Leit net genuch oppassen an dat Ganzt bëssi ze liicht huelen. Wou ech mer och denken, datt de Fred Keuber, co, nach nie mat enger Persoun geschwat hunn, déi enker ofgedriwwen huet, mee bon. An Ech mengen, also meng perséinlech Theorie ass, dass hie virun allem ofgedriwwen huet, fir et sech net ze vill mat deene Rietsen ze verschäerzen, well en dat net hätt kéinte matverkafen an hie esou op Krawall gaangen ass dowéinst. An trotzdem fannen ech et déi interessant, wéi och si esou eng ambigü, richteg paradox Stellung zur Ofdreiwung hunn a wéi déi ganz Debatten am Fong esou eng immens, zumindest fir mech, wat mer den Androck mécht, esou eng immens, Onsécherheet mam Thema ausstralen a wéi wa jiddweree schonn iergendwéi wëll de Progrès maachen a jiddwereen huet Angscht virun enger Situatioun wéi an United States, well ech denke wierklech, datt an der Lëtzebuerger Politik déi allermannste Persounen dee Fall hunn a wéi gläichzäiteg se och iergendwéi bëssi esou en Onbehagen hunn. An dat kéint nawell domat zesummenhänken, datt dee Virstouss vun déi Lénk komm ass. an iergendwéi esou en Onbehagen domat ass, dass dat jo awer schonn alles e bëssi ze wäit geet. Effektiv, an eppes, wat och nach aus där Debatt erauskoum, wat ech definitiv ganz regrettabel fannen, ass, dass déi Lénk sech jo am Ufank och dofir agesat haten, dass den Zougang zur Verhütung soll garantéiert ginn, an dofir hu se awer leider keng Majoritéit fonnt. Dat gouf also net duerchgesat, wéi mer am Ufank scho gesot hunn. Wat jo och sou riicht blöd ass. Also wann s de gär manner Ofdreiwunge wëlls, da muss de méi Verhütungen gi. Also, ne? Ja, et féiert am Fong kee Wee ronderëm. Ausser du wëlls jiddwerengem gären d'Flicken an d'Kummer stellen an oppassen, dass se wierklech just pro-kreéieren a Sex hu wann et drëm geet, fir e Kand ze hunn. Mee. Dat ass jo och sou e bëssi dat Paradox, dat mer ganz vill gesinn an der Lëtzebuerger och Sexualpolitik an Opklärungspolitik, an där mir als méi wéi Sexteam jo schaffen. Meng Impressioun ass och e bëssi heiansdo, datt alles, wat iergendwéi an d'Thema Sexualitéit geet, datt jiddwereen esou e bëssi sech uspaant a e bëssi onconfortabel ass an net esou richteg wëll driwwer schwätzen. Et ass eben einfach esou, datt de Status quo, wéi e lo ass, enger ganz bestëmmter Grupp vu Leit an d'Täsch spillt, déi och un der Muecht sinn. An natierlech wëllen déi léiwer net iwwer déi Theme schwätzen, well wann net driwwer geschwat gëtt, dann ännert sech och näischt. An da geet et einfach ëmmer esou weider, wéi et fir si nëtzlech ass. Jo, an an engem ähnleche Kontext koum och e puer Deeg no dëser Entscheedung vun der Institutiounskommissioun een Artikel eraus, dee war voller Blödsinnegkeeten a geschriwwe vun engem Politiker, deem sengem Numm an deem sengen Argumenter ech elo hei absolut keng Plattform bidde wëll. An dat huet Debatt dann nach eemol bëssi ugehëtzt a lo waarde mer am Fong op Neiegkeeten. Jo, ech mengen, zu deem Artikel vun engem gewëssenen DP-Politiker, dee mer elo hei net wëllen namentlech erwänen, fir dass mer kee Stress mat him kréien, gouf scho villes gesot vu ville Leit, déi et och relativ gutt gesot hunn. Den 13. Oktober sinn do nawell relativ vill Saachen dozou erauskomm. An wat mer do awer opgefall ass, ass, dass deemools sech ganz vill weiblech Politikerinnen dergéint ausgeschwat hunn, och aus senger eegener Partei, an dat war am Fong sou deen éischte Moment, wou ech sou richteg Fraestëmmen an deem ganzen Debatt matkritt hunn. Also virdrun de Jean-Claude Hollerech, d'Kommissioun vun der Chamber, déi am Fong och immens vill vu Männer zesummegesat ass, de Fred Keup, dee besoten männlechen DP-Politiker, och Bah, hien hat elo ganz gutt Intentiounen an huet sech positiv geäussert, mee och de Marc Baum vun déi Lénk, deen dat Ganzt initiéiert huet. An et waren am Fong bal keng Fraen an deem ganzen Debat ze verhéieren. An dat huet mech am Fong immens gestéiert, well do och, an ech mengen, et huet och domat ze dinn, firwat ech do esou e bëssi net confortabel ass mat deem Thema Ofdreiwung, well et einfach esou immens abstraktéiert ass. Also et ass einfach dat abstrakt Thema a mir streiden driwwer, wéini e Kand da elo e Kand an e Liewen ass a bis wéini dass dat soll beschützt ginn oder net. An et geet awer guer net drëm, ween am Fong de Leidtragenden ass vun deenen Décisiounen. An dat huet mech am Fong gefreet, dass deemools an där Diskussioun mol eng Kéier, bah, Fraen an deem Fall zu Wuert komm sinn. A gläichzäiteg huet et mech awer och schockéiert, dass mer zu deem Zäitpunkt méintelaang doriwwer geschwat hunn, ouni dass, Frae wierklech zu Wuert komm sinn an och an der Medielandschaft. Also ofgesinn dovun, dass ech wierklech queesch si mam Luxemburger Wort, dass déi de Kabes einfach ofgedréckt hunn ouni iergend eng Anuerdnung, obwuel et mega misogyn an einfach faktesch falsch war, huet een einfach och gesinn, dass an der Medielandschaft keen Espace gemaach ginn ass fir Erfahrungsberichter an fir eng Diskussioun zur Ofdreiwung, déi méi wäit erausginn ass wéi Verfassung jo oder nee. An. Et war just, also Ella, du has mir dee geschéckt, deen Artikel vum Lëtzebuerger Journal, dee mech immens positiv iwwerrascht huet a wou ech och richteg gemierkt hunn, wat eis do gefeelt huet an där Diskussioun. Jo, ech hunn deen Artikel wierklech och super gutt fonnt, well et endlech einfach mol en Erfarungsbericht war vun enger Persoun, déi dat Ganzt matgemaach huet. An dat huet mir einfach erëm nach eng Kéier virun Ae gefouert, dass mer zwar esou vill iwwert déi Detailer an iwwert wat weess ech wat diskutéiere kënnen, mee zum Schluss vum Dag ass dat, wat un der Basis vun der Debatt steet, richteg Mënsche mat richtege Liewen a richtege Schicksaler. An dat däerfe mer am Fong ni, nimools aus den Ae verléiere bei där ganzer Saach. An do hu mer elo och schonn e bëssen driwwer geschwat, mee. Dofir huet een anert Argument mech och mega rose gemaach, wat ëmmer erëm opkomm ass an der ganzer Debatt, an dat war, dass mer dat Ganzt net an d'Verfassung schreiwe mussen, well am Moment iwwerhaapt keng aktiv Attacke géint dat Recht zu Lëtzebuerg virleien. Also am Moment ass anscheinend de Konsens zu Lëtzebuerg éischter pro Ofdreiwung. An dofir musse mer et och net an d'Verfassung schreiwen, well et ass jo schonn am Gesetz virgesinn an am Moment attackéiert dat jo och keen. Mee mir hunn et jo awer gesinn an den USA, wéi séier et geet. An och an Europa goufen a siwe Länner an deene leschten zéng Joer Récktrëtter gemaach, wann et ëm Ofdreiwungsrechter geet. A mir hunn einfach wierklech keng Zäit fir ze waarden, bis dës Rechter och zu Lëtzebuerg seriö ugegraff ginn. Well soubal e Schwangerschaftsofbroch verbueden ass, wäert dat eebe Liewe kaschten. An dat gesi mer an den USA, wou schwanger Leit stierwen, wa se keen Accès zu néideger medezinescher Versuergung hunn. An déi Leit hunn einfach keng Zäit, fir mam Kämpfen ze waarden, bis et schonn ze spéit ass. An dofir ass et eeben absolut esou noutwendeg, fir dat Recht an d'Verfassung ze schreiwen an et elo ofzesécheren, fir datt et einfach net esou wäit kënnt. Jo, an dofir ass et och sou wichteg fir déi Geschichten ze zielen. Wéi gesot, dass net ech hu blo léiwer wéi rout, dass ass eng Diskussioun vu Rechter, déi ganz konkret Afloss op Mënschen hiert Liewen hunn. An souguer wann een der Meenung ass, dass ah du hues einfach net gutt genuch opgepasst, selwer Schold, schockéiert et mech och, dass grad déi Organisatiounen, sou grad déi kathoulesch Organisatiounen, well se sinn esou ah d'Recht vum ongebuerene Kand, an dass et hinnen am Fong dann, wann d'Kand bis gebuer ass, huet et op eemol keng Rechter méi. Also et fillt sech wierklech un, wéi wa se sech heiansdo méi giffen ëm ongebuere Kanner suergen, wéi ëm déi, déi actually op der Welt sinn, well déi loosse se an iergendwelche Flüchtlingscamp erhéngeren oder am Mier ersaufen oder an iergendwelche Käfeger sëtzen. An esouguer deene wäisse Kanner, déi hei gebuer ginn, Wa se net gewollt sinn an zur Adoptioun fräi gi ginn, da lande se a kathoulesche Haiser, an deene se da warscheinlech mëssbraucht ginn. Beziéungsweis ass Adoptioun, och souguer wann alles gutt verleeft, ëmmer nach en traumatesche Prozess, ënnert deem vill adoptéiert Kanner och einfach leiden. An et mécht mech einfach immens queesch, datt et einfach sou kuerz geduecht ass. An do huet mer den Témoignage am Journal och immens gutt gefall, well déi Fra, déi do témoignéiert, och seet, Weder fir mech nach fir dat Kand wär dat eng gutt Optioun gewiescht an ech hunn deem Kand e Gefale gemaach. An dat huet mech och, et huet mech einfach immens frou gemaach, fir déi Perspektiv ze gesinn an dass déi Perspektiv och en Espace krut, wann och aus engem klenge Medium wéi dem Lëtzebuerger Journal. Ech fannen, datt wann een dem Jean-Claude Hollerech an dem DP-Politiker eng Plattform gëtt, da soll een déi och deene ginn, déi actually dovu betraff sinn. An dat ass einfach wierklech net geschitt. An do sollen eis Lëtzebuerger Medie sech wierklech ferm schummen, an zwar net nëmmen déi üblech Verdächteger wéi rtl an Lëtzebuerger Wort, mee och déi, déi sech selwer als méi progressiv ginn, well déi hunn och nëmmen iwwer d'Männer an hir Befindlechkeeten an blesséiert Emotiounen geschwat. Mee bon, à la. D'Kommissioun huet gesot, Jop, ass goud, mär sollten dat maachen. Lo steet nach iergendwann e Chambervott un, dee wahrscheinlech och iwwerstane gëtt, esou wéi et momentan ausgesäit, an dann Ende gutt, alles gutt. Jein, also souguer a Kontexter, wou d'Gesetzeslag als liberal gëtt, esou wéi hei zu Lëtzebuerg, ginn et awer ëmmer nach aner Weeër, fir dat Ganzt anzegrenzen, an et ginn ëmmer nach aner Barrièren. Also déi éischt Barrière ass definitiv d'Gesetz, Zu Lëtzebuerg, hu mer jo scho beschwat, ass dat Ganzt legal, wann een d'Konditiounen erfëllt. Mee an aneren europäesche Länner zum Beispill ass dat guer net esou. Also zu Andorra ass Ofdreiwung komplett verbueden. An och zu Malta a Polen, Liechtenstein a Monaco sinn d'Rechter wierklech extrem ageschränkt. Jo, an da geet et jo och net nëmmen duer mat et ass net verbueden oder mir verankeren de Fait, dass et net verbuede ka sinn an der Verfassung. Wa mer driwwer schwätze fir e Schwangerschaftsofbroch kënnen ze accesséieren, geet et jo och drëm ëm d'Käschten. An do man ech mir zum Beispill zimmlech Suergen, zéngst dass do mësstrauen ech der DP-CSV einfach zimmlech an deem Sënn, dass, Si si grad immens am Gaang de Gesondheetssystem ëmzebauen an ze liberaliséieren a mat der Krankekeess ze kucken, wou kënne mer spueren a Sue sträichen. A falls decidéiert gëtt, datt de Schwangerschaftsofbroch zum Beispill net méi voll vun der Krankekeess iwwerholl gëtt, da léisst dat richteg vill Leit an enger richteg prekärer Situatioun zréck. Well Schwangerschaftsofbréch sinn deier, a souguer wann nëmmen e Brochdeel misst dervun selwer bezuelt ginn, e puer honnert Euro, da giff dat en einfach fir vill, vill, vill Leit vill manner accessibel maachen, déi souwisou scho méi vulnerabel sinn. A gläichzäiteg mécht et mer och Suergen, dass se driwwer schwätze fir ëffentlech Gelder ze sträichen. An zum Beispill maachen ech mir perséinlech Suergen, dass eventuell Konzessioune gemaach gi sinn an der csv, déi e bëssi, struewelt mam Thema Schwangerschaftsofbroch, dass ëffentlech Gelder un de Planning, déi Schwangerschaftsofbréch a Berodungen ubidden, gestrach ginn, an dass dat kennef sou en hannert de gezouenen Dieren Deal kéint sinn enges Dages. An jo, et ass mer och einfach net wäit genuch geduecht sou. D'Recht, beziehungsweise d'Fräiheet op Schwangerschaftsofbréch kënnt zwar elo wahrscheinlech an d'Verfassung. Mee dann ass awer och déi juristesch Fro, a wéi fern dass dat actually och de Schwangerschaftsofbrach accessibel hält, grad wann dermat argumentéiert gouf, dass si de Begrëff Liberté net als dat selwecht gesi wéi en Droit. Dat heescht, da gëtt et kee Grondrecht an da kanns de och theoretesch de Stat net viru Geriicht huelen, dass en der de Schwangerschaftsofbrach onaccessibel mécht. An do hätt einfach misse méi geschéien. An ech mengen, dat weist och e bëssi esou. déi bal virtue signaling vu sou oh ja mir si sou progressiv a mir wëllen dat gäre maachen a mir sinn sou anescht wéi eisen orange Fascho am Wäissen Haus a mir giffen nimools e Schwangerschaftsofbroch illegaliséieren a gläichzäiteg dann awer och näischt derfir maachen, dass strukturell Schwangerschaftsofbréch accessibel bleiwen a sinn. Jo, an deng Ängscht sinn definitiv och guer net esou wäit hiergeholl, well wéi s de soos, hei zu Lëtzebuerg sinn Ofdreiwungen zwar 100 Prozent vun der CNS couvréiert, mee mir musse just an eist Nopeschland goen, an Däitschland, an do ass dat net de Fall. Jo, an wat méchs de dann? Méchs de GoFundMe fir däi Schwangerschaftsofbroch? Dat ka jo och net sinn, well am Endeffekt ass et d'Gesondheetssuerg, an an deem Fall, souguer wa mir iwwer Käschte schwätzen, et ass nach ëmmer méi bëlleg fir e Schwangerschaftsofbréch ze bezuelen, wéi fir en ongewolltent Kand 18 Joer laang duerchzefidderen, wat och dorënner leide wäert. Also et ass einfach esou onduerchduecht a mécht mech einfach richteg onzefridden, onofhängeg elo och vun all menge politeschen Iwwerzeegungen. Ech sinn och nach an där ganzer Debatt wierklech och enttäuscht dovunner, wéi dat einfach op déi liicht Schëller geholl gouf, dat Argument, dass Gesondheetspersonal muss d'Recht hunn, fir aus perséinlechen oder reliéisen Iwwerzeegungen eng Ofdreiwung ze refuséieren. Also do gouf déi ganz Zäiten dann ëmmer erëm gesot, also jiddereen huet d'Recht op seng eege Meenungen a jiddereen huet d'Recht op seng eegen Iwwerzeegungen, mee fir mech ass einfach eng Ofdreiwung eng fundamental Gesondheetsleeschtung, Déi muss garantéiert ginn, vun egal wéi engem Gesondheetspersonal, un dat s de dech riichts. Also hei zu Lëtzebuerg ass dat elo net dokumentéiert, dass dat e grousse Problem ass, dass Leit keen Accès zu Ofdreiwungen hu wéinst eben deene perséinlechen Iwwerzeegunge mee an e puer aneren EU-Länner, wéi zum Beispill an Italien a Kroatien, kënnt dat wierklech oft vir, dass d'Gesondheetspersonal refuséiert. aus Gewëssensgrënn nennen se dat dann, an da kënnt et ganz oft zu Verzögerungen oder och zu grad eraus en Refus'en, wou Leit dann net déi néideg Gesondheetsversuergung kréien, déi se brauchen. Jo, oder och an Däitschland ginn et Regiounen, wou Leit musse stonnelaang fueren, fir bei en Dokter ze kommen, deen Ofdreiwunge virhëlt. An et ass och einfach, wéi gesot, och méi déif ze goen, deen Idee vun, dass Ofdreiwung esou eppes, Extérieures ass. Wéi gesot, dat ass net normal Gesondheetssuerg an do kann en Dokter sech dann decidéieren, ob en dat wëll oder net. Also sou, stell der mol vir, du hues en Orthopäd oder en orthopädesche Chirurg, dee seet, Oh, also ech wëll awer nëmmen un Uewerkierperschanken operéieren. An net un Ënnerkierperschanken, well domat hunn ech ichi bëssi Problemer. Also ech fannen, dass wann s de Dokter gëss, a virun allem wann s de an d'Gynekologie gëss, et misst einfach normaliséiert sinn, dass s de do kanns soen, hei du mëss dat oder du mëss et net, looss, also maach et oder looss et sinn. Et zwéngt dech jo keen dozou fir de Beruff ze maachen, mee einfach den Idee, dass et do Prozedure gëtt, wou Doktere kënne soen, ah nee dat do maan ech awer net, dat fannen ech einfach immens bedenklech, grad wann ee sou déi Ausname hëlt an falls een dat iergendwann och zu aneren Saachen ausbreet. Also wat ass da wann iergendeen eng Kéier seet, aner Prozedure man ech och net, well et gëtt de Präzedenzfall vun der Ofdreiwung an dorop hunn ech awer elo keng Loscht, oder seet, ah bei där doter Persounegrupp, do man ech dat awer net, well meng ethesch Iwwerzeegungen, ech sinn iwwerzeegte Rassist an ech behandele keng schwaarz Mënschen, bëff. Dat ass mäi gutt Recht esou. An dat fannen ech einfach esou bedenklech an dat mécht mech esou queesch, dass dat do erlaabt ass, well et einfach menger Meenung no eng ganz geféierlech Stier opmécht esou. An entweder mir halen eis un dee medezinesche Prinzip vun du muss hëllefen, wann s de kanns, oder mir maachen et net. Mee da soll et awer op alles zoutreffen an dat fannen ech halt immens bedenklech. An, jo. Ech sinn onzefridden, wéi dat Ganzt gelaf ass, an ech fannen, dass do einfach immens vill Chancë verpasst gi sinn, vu Leit, och ganz ville Journalist, innen zu Lëtzebuerg, déi ech am Fong respektéieren, déi do esou vill fale gelooss hunn am Fong. An ech maache mer Suergen, wou dat higeet, well dat si wichteg Condensatiounen, déi mer mussen hunn.
Dat ass awer elo e schéint Schlusswuert, ne? Ech wollt grad soen, du léiss eis Nolauschterer, innen mat enger positiver Message hei zum Schluss. Jo. Mee ech fanne mir hunn awer eng ganz Rei gutt Konklusioune getraff. Also Abortion care is health care misst e Grondrecht sinn. Et gëtt jo elo och de facto e Grondrecht, och wann d'DP an d'CSV dat anescht gesinn. Eng Grondfräiheet gëtt et. Eng Grondfräiheet gëtt et. Dat ass op alle Fall e Grond fir ze feieren an. Jo, kucken wéi et weidergeet, mee op alle Fall eng éischt Victoire ass gedoen a gutt Noriichte sécher mol. Absolut.
Ok Robin, ma dann soen ech dir villmools Merci fir eist Gespréich. Et huet mir definitiv vill Gedankenustéiss ginn. Ech hoffen eisen Nolauschter, innen och. Ech hoffen et huet iech gefall, dir hutt nei Argumenter begéint an nei Gedankeweeër. An jo, dann wënschen ech iech nach ganz vill Spaass bei der Rubrik déi lo kënnt, ausnahmsweis enker vum Robin. An jo, bis nächst Kéier. Ciao.
Adi.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro, Wat ass eng Window of Tolerance? An eisen Episode gebrauche mär heiansdo de Begrëff vun der Window of Tolerance, oder op Lëtzebuergesch, Toleranzfënster. Mee wat ass déi Toleranzfënster? D'Window of Tolerance ass keng richteg Fënster, wéi s de se an Haiser oder Autoe gesäis, mee e Konzept aus der Psychologie, fir seng eegen Emotiounen an den aktuelle Gemittszoustand ze verstoen. Mee wéi gesäit déi Fënster dann am Fong aus? Stell der vir, oder du kanns och eng Zeechnung maachen, du mools en horizontale Stréch. Lo lee deng Fauscht ënnert dee Stréch. An ënnert denger Fauscht mools de nach en horizontale Stréch. Wanns de deng Fauscht lo forthëls, hues de zwou parallel Linne mat engem Espace dertëscht. Dat ass deng Window of Tolerance. Ok, mee wou kommen eis Gefiller elo an d'Spill a wéi funktionéiert déi Fënster dann? Komm, mär stellen eis eis Emotiounen a Gefiller als eng Achterbunn vir. Et geet erop an erof, haansdo einfach nëmme riicht aus an et ass och mol e Looping derbäi. Wa mer eis elo eis zwou Linne virstellen, dann ass den Ufank vun der Achterbunn do wou ee raklëmmt, tëschent de Linnen. Wann d'Achterbunn lass fiert an et geet eis ok an mir fillen eis a Kontroll vun eisen Emotiounen, da beweegt se sech tëschent deene Linnen. Et geet mol méi no bei deen ieweschte Stréch oder méi bei deen ënneschten, mee net driwwer. An deem Fall, an der Theorie zur Window of Tolerance, si mir dann an eiser Toleranzfënster. Dat bedeit, dass Saachen déi geschéien an eis emotional Reaktiounen dozou eis net aus der Bunn pochen an eis net aus där Window of tolerance erauspuchen an dass mer gutt dermat ëmgoe kënnen. Allerdéngs gëtt et och déi zwee Espacen ausserhalb vun der Window of tolerance, driwwer an drënner. Dat sinn d'Espacen, wou mer eis vun eisen Emotiounen a Gefiller iwwerwältegt fillen, kuerz, wa mer getriggert sinn an net domat ëmgoe kënnen, si mer ausserhalb vun der Window of tolerance.

Mär ginn immens rosen oder kënne virun Anxiety net méi riicht denken oder kréien eng Panikattack. Den Hypoarousal ass de Géigendeel, wann d'Achterbunn ze wäit an den Dall fiert an do ënnert déi ënnescht Linn fält. Eis Gefiller schalte sech of, mär fillen eis ofgestumpft, ënnerlech dout oder dissoziéiert. D'Window of Tolerance huet zwee grouss Notzen. Éischtens ka se all Mënsch hëllefe fir seng eege Gefiller an emotional Reaktioune besser ze verstoen. Et kann henzou schwiereg sinn, fir genau nozevollzéie firwat mer reagéiere wéi mer reagéieren. D'Window of Tolerance als Instrument ka Leit Kloerheet verschafen. Grad an der Psychotherapie benotzen Therapeut, innen d'Window of Tolerance, fir hire Patient, innen dobäi ze hëllefen, hir eege Reaktiounen ze verstoen. Mat deem Instrument kann et dann och méi einfach ginn, fir sech bewosst ze sinn, wéi ee reagéiert a firwat a wat do triggert. An dat kann en éischte Schrëtt zur Ännerung sinn. Ausserdeem hëlleft d'Ënnerscheedung tëscht Hyperarousal, also iwwert der Window of Tolerance, an Hypoarousal, also ënnert der Window of Tolerance, fir déi zwou ënnerschiddlech Manéiere fir ze reagéieren auserneenzehalen. Dat ass wichteg, well eisen Nervesystem ënnerscheet tëschent dem Hyper an dem Hypoarousal, an et brauch een verschidde Strategien, fir aus deenen zwee Zoustänn erauszekommen an zréck an déi Window of Tolerance ze kommen. Zweetens hëlleft d'Konzept, fir eis den Effekt vun Trauma op de Kierper an d'Emotiounsregulatioun ze verstoen. De Stress vun Trauma, grad Trauma dee laang Zäit undauert, ass eng immens Laascht. D'Window of Tolerance ka sech ënnert där Laascht verklengeren, also eis zwee Strécher gi méi no beieneen an den Espace wou mer eis ok fillen a wou mer kënnen ok mat eisen Emotiounen ëmgoen, Dee gëtt méi kleng. Dat bedeit, dass d'Achterbunn vun den Emotiounen a Gefiller manner Plaz huet fir sécher ze fueren a vill méi séier iwwert ee vun de Strécher geet. Et ass eent méi séier getriggert a méi séier an engem State vun Hyper oder Hypoarousal. Vill Mënsche mat posttraumatesche Belaaschtungen hunn eng méi kleng Toleranzfënster an déi Konzeptualisatioun kann e wichtegt Tool an der Therapie sinn, fir sech besser ze verstoen an ze monitoren. An eisen eegen Episode kucke mär oft op eis eege Liewen an eis Gefiller a Reaktiounen zréck. Tunnel of Tolerance ass fir vill vun eis am Team e gutt Tool fir ze verbildlechen, wéi mär reagéieren a wéi mer eis gefillt hunn. Och an deem Kontext kann et hëllefräich sinn, fir anere Leit ze erklären, wéi ee sech fillt a firwat ee sou reagéiert huet, wéi een halt reagéiert huet. Ech hoffen, dass dës kleng Rubrik dir och kann hëllefen, fir deng eegen Emotiounen an emotional Reaktiounen besser ze verstoen.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook.

Ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.
De Joël huet grad e Pornhub Link geschéckt. Kanns de dat vläicht als Outtake dra maachen?
Kann ech mer direkt mol ukucken.